Eh, ni lava ku vulavula hi mhaka leyi. Xana xivala xa tihomu laha hi nga fuwa kona tihomu ta hina van'wani va hina hi na mapurasi ya tihomu, van'wanyana hi nga na hi nga na masimu or mapurasi laha hi rimaka kona swibyariwa swa mihandzu yo hambanahambana na miroho kumbe tihomu laha hi ti fuwaka kona tinguluve. tihuku timbuti na tinyimpfu swi hambanihambanile ni nge swi hlayi mavito hi ku swi tele xana ndhawu liya ya bohiwa kumbe ya tiyisiwa na yes ndhawu liya wa yi tiyisa kumbe yi boha sweswi wena yi endlisaka swona hi ripfumelo ra wena sweswi i pfumelaka ka rona laha hi endlela yini ku nga ngheni mindzingu leyo hambanahambana i kuma ku munhu i fuwa tihomu tihomu ta yena kot and kot to tshama ti kha ti yiviwa tin'wani ta fa. i kuma ku loko ku ri timbuti swi va tano na tinyimpfu na tihuku loko u ri yini wa rima la yi rimaka kona u kuma ku loko u kha yi rima swirimiwa swa wena a swi xaviwi swo onheka swin'wana ma swi twisisa n'wina mi nga na mapurasi loko mi twa mi ngo munhu a ku heyi lembe leri a ni tshovelanga kahle laya ku na swiyila swo karhi leswi hi swi endlaku tanihileswi ni vulaku swi ya hi ku pfumela ka ripfumelo rihi na valava hlonge bazi. ku na swilo swo karhi leswi va swi endlaka xihundla xa vona lexi vona va xi endlaka hina hi ku hi nga xi tivi ku xi tiviwaka hi vona ntsena lomu languta mapurasi mo tala ni nga ta ka ni nga mahlaya hi mavito u ta twa va ku byela va ku purasi leri ri na close to ma fifty to forty years ri ri ku rhanini a ku zangi va na mistake a ku zangi va na yini kulukumba loyi hina hi kule ha ha ri ntsongo loko va mi hlamuseta u twa munhu a ku mina ku sukusela na ha ri ntsongo na ha ri no ma one year wa vona ku fika sweswi ni nga kona ni tiva kha ku xavisiwa tihomu laha ka purasi leriya a ku wi nchumu ku hava na siku na rin'we ya ku va fikaka ka purasi leriya va ri nyama yi herile or yini because there is a secret leyi munhu loyi a yi endlaka leyi tivaka hi yena ntsena hina ho ka hi nga yi tiveki ma vona se hina vanhu vo tima vo tala mi kuma ku munhu a ya kwalomu ka kwalomu hi pfuneka kona va ta va ta ta hi tiyisela purasi re ra hina va hi tirhise va hi tiyisela swivala ku kota ku tiya laha ku swilo swa hina swi kota ku famba kahle ku nga yiviwi purasini tihomu ti nga fi swibyariwa swa hina swi nga onhaki or ku vuna or ku endla i kuma ku munhu yaloye a tshovela kahle ma twisisa swilo leswiwani swa endliwa. ende swilo leswiwani swi kona se i nga chavi vanhu ku okay loko no famba sweswiwani ya ni landza n'anga wo karhi yi ta yi ta ni bihela xivala xa mina or ni landza muporofita wo karhi a ta ta ni bihela xivala xa mina vanhu va ta ni teka hi ndlela yin'wana or a ta ta ku bihela purasi a jikajika hi purasi a endla sweswi a endlaka swona vanhu va ta ku teka hi ndlela yin'wana e-e laya i ku va i ti tiyisa wena i vona ku ndhawu ya wena leyi tshama yi hlayisekile ku swifuwo swa wona swifuwo leswiya swi tshama swi hlayisekile a hi xihoxo vanhu va ka hina that's why mi kuma vanhu van'wani tihomu ta vona ti yiviwa mi kuma munhu a ri swin'wana swo huma six hundred mara swi tshama ntswalo siku na rin'we wa ku homu yi file or homu yi yiviwile tihomu ta yena to ti hunguteke hi loko a xavisa ntsena mi kuma purasi leriya loko ku byala tikhavichi laha supply ya kona ka tixopo teti nga ta nga ti hlaya mavito loko va n'wi foyinela sweswi va ku lava three hundred wa tikhavichi yisa sweswi hi lava 50 wa magasi ya, ya, ya, ya, ya tinyala or ya matamatisi or ti-carrots i yisa sweswi a nge va byeli wa ku sweswiwani a ni tshovela nkarhi because there is a secret leyi yena a yi endlaka xihundla xo karhi lexi yena ya xi tivaka mi nga chavi ku famba tin'anga na maporofeta hi mhaka ku vanhu va ta ku yini na n'wina mi pfumela ka tikereke teti nga ta ka ni nga hlaya mavito mfundhisi wa n'wi landza mfundhisi a ta na phutewo ya yena va fika va ba xigutlu laya ma ni twisisa van'wani va ta va fika va ba ticomana va ta va zalwani ku tiwa na ti-organ ku endliwa hintswa ku ciniwa ku tiyisiwa rifumu leriya ra wena ku rifumu leriya ri tiya xivala lexiya xa wena xa tihomu xi andza tihomu ti tala. i kota ku hanya ku fana na van'wani vanhu a hi xihundla swilo leswiwani or ku chava yini that's why mi kuma vanhu vo tala va n'wina mi yiveriwa tihomu mapurasi ya n'wina ya mapfumi because of what hi ku kala ku yingisa van'wani loko yi ri na mapurasi mi kuma ku vatswari va hina va ri na mapurasi ku na xihundla lexi va hi byelaka xona va ku heyi lowu la ta ku va ku i humelela ka purasi leri swifuwo swa wena swi va kahle swirimiwa swa wena swi va kahle kokwana wa wena papa vo bebula mina va ni byele ku ni fane ni endla swi na leswi na wena khoma la i continue na swona na vana va wena loko va sala na purasi leri va khoma la sweswo sweswo mi ta kuma ku nga wu nchumu ma swi twisisa se a hi khomeni tani vanhu va ka hina dankie na khensa ku va mi langute chanel.